Ahwɛfoɔ yɛ mo akwaaba de ba Kotoku man television so. Ɛyɛ me Elsie Selina, magye m'agya yi deɛ na monim sɛ ɛyɛ nkɔmmɔ twetweɛ na yɛne mo ɛba abɛtwetwe. Na ɛndɛ da yi me nsa aka ɛyɛ panin paa ɛyɛ presiding member wɔ Birim Central Municipal Assembly a yɛne no ɛba abɛtwetwe nkɔmmɔ. Nti wei deɛ ɔwɔ yɛn nkyɛn ha yi deɛ yɛbɛhwɛ na ɔno ankasa agye ne din ato dwa.

Ɛyɛ dɛn? Dɛn na onipa no yɛ anaasɛ n'adwuma ne dɛn? Me deɛ um, yɛka sɛ uh, obi yɛ presiding member a, woba yɛn local government system no mu a, wohwɛ constituency bi anaasɛ district biara mu a, yɛwɔ assembly members ɛwɔ district biara wɔ assembly members na woba Brim Central Anadwo mfinimfini mantam ha ara, yɛwɔ eighteen electoral areas, na kyerɛ sɛ yɛwɔ assembly members mmaako mmaako eighteen. Na assembly members eighteen no, ɛɛ mmara no san ma kwan sɛ yɛnyi government appointees nka ho, which is thirty percent of yɛn assembly members no. Nti yɛbɛyi thir ɛɛ thirty percent of saa eighteen Assembly members no a yɛwɔ hɔ no, the thirty percent no ɛyɛ ma wɔn yi government appointees mako mako nnan ɛbɛka ho. To woba Ebrim Central ha na Ebrim Finfin ha yɛwɔ Assembly members mako mako twenty seven na ɛyɛ municipal chief executive ɛka ho esan sɛ mmara ma ne kwan ma ne to aba na akɔyɛ twenty eight. Na the member of parliament a ɔte adwa so wɔ yɛn third district no ɔno nso ka ho but ɔno de na ɔni voting right na mmara no ɛyɛ yɛn local government act at 936 at 2016 no so ma kwan sɛ ɛberɛ a yɛato abayi assembly members no nyinaa wie no, ɛsɛ sɛ assembly members no nyinaa ne appointees no nyinaa no, wɔsan to aba na wɔyi nipa baako a obedi wɔn anim, ɛno na ɛfrɛ no presiding member. Nti wodi n'anim a na akɔyɛ sɛ yɛhwɛ ɔman mu nyinaa no a, yɛwɔ biribi a yɛfrɛ no the speaker of parliament. Nti woba mansin mu a ɛyɛ Brim Central ha a, na is the presiding member no na ɔyɛ the speaker of Brim Central Municipal Assembly. Ntsi dɛ sɛ woyɛ guest speaker wɔ asɛmpa do no, nna ebɛfa no presiding member. Na wobisaa no sɛ, Ansaana obi ba abɛyɛ presiding member no, anaa saa question no wobisa wo no sɛ. Anka nna afei na mebɔ bebisa sɛ, Hwan nye hwan na ebetumi ayɛ presiding member? Presiding Member no, obi biara a yɛato aba ayi no biara as Assignment Member biara wɔ ho kwan sɛ odi asɛm no anim, Assignment Members no anim na ɔyɛ Presiding Member. Na ɛkwan a yɛfa so a yɛpaw Presiding Member no, ɛyɛ Assignment Members no a ahyia mu nyinaa na ɛbɛkɔ asetena na wɔakɔto aba. Na mmara no ma kwan sɛ wɔto aba a, wo a wobɛwini no, ɛsɛ sɛ wonya two thirds of the members ɔbɛ all the members asam members ne nyinaa no nti sɛ yɛkɔto aba no asam members no bebree ama na yɛto aba no anyɛ two thirds na kyɛ sɛ wɔanwie wohwɛ ɛyɛ mce deɛ no a yɛto no a ansa na yɛbɛ confirm mce no mmara ne sɛ ɛyɛ the assembly members present and voting na kyerɛ sɛ ɛnɛ no yɛba no sɛ nnipa mmienu asam members no yɛ 27 na yɛbɛto MC aba na yɛbɛ kɔnfɛmo president nominee na ɔbɛyɛ MC no na etwa sɛ nnipa no yɛ mmienu mmiɛnsa koraa na ɛwɔ na wɔto aba mmara ne sɛ wɔto aba na sɛ MC nnipa tiri nya ato ɛnyɛ hundred percent but ɛyɛ presiding member no deɛ ɛsɛ sɛ asam members no nyinaa ba na wɔn nyinaa to aba ansa na wɔnya two thirds na yɛtumi akɔnfɛmo nti wohwɛ ɔdan ha a Nnipa mmaako mmaako, Assembly members no yɛ twenty seven a MC ka no twenty eight. Wo a wobɛwi ne na ɛsɛ emu mmaako mmaako twenty mu to aba ma wo ansa na wawi. Nti sɛ wɔto aba na nyame yɛ adom na mu twenty no nyinaa kɔ afa no mu a na ɛkyerɛ sɛ ampa mpɛ no sɛ ɛno na ɛyɛ presiding member. Na mmerɛ mu no Sɛ moyɛ nnipa mmaako mmaako fɔ na mogyina a, moto aba no a, mmara ne sɛ first two a wɔbɛnya highest eh, marks no anaa highest vote no saa two no a wɔn anya no yɛsi wɔn fam na ada two no asan agyina sɛ obi anya two thirds a two no mu gyina a na sɛ moto na obi anya two thirds a mmara no sɛ ɛsan ma mo ten days Ɔno san de aba abɛto. Saa ten days no mo to. Na sɛ mo mmienu nso obi ansa nyɛ two thirds a, mo mmienu nyinaa mo si fam. Ɛna nipa foforɔ nso aba abɛgyina. Nti before a wobɛtumi ayɛ presiding member no, na kyerɛ sɛ ɛɛ ɛgyina ma wo relationship with the assembly members ɛne wo commitment ɛne wo integrity ɛyima. Ɛne na ɛbɛma ɛma ho ni sɛ wo sɛ fatadeɛ a obiara bɛtumi. Nti to become to become a presiding member is not easy.

Mmara no ma yɛte aseɛ sɛ, sɛ wogye wo ho di sɛ, nea mpɛ sɛ meka ne sɛ, ɔhu sɛ wohwɛ yɛama mmara no a, before wobɛyɛ asame member no, mmara biara nni hɔ nom a ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wakɔ sukuu. Nanso sɛ wobɛdu house a, nkrataa a ɛde bɛgu w'anim nyinaa no sɛ ɛborɔfo. Nti na wohwɛ a, ɛsɛ sɛ wowɔ educational background kakra. Presiding member dwumadie no, Sɛ yɛde toto ɔman mu no nyinaa no a, ɛnnɛ yi dwumadi a wɔdi wɔ parliament no, difference biara nni mu. Ɛɛ yɛne parliamentarians wohwɛ mmara a ɛbɔ yɛne ɛɛ member of parliament foɔ ho ban no a, yɛn nyinaa deɛ no yɛ the same but difference a ɛwɔ mu ara ne sɛ wɔn yɛtua wɔn ka, yɛn yɛntua yɛn ka. Na another difference ne sɛ wɔn wɔhyɛ mmara wɔ the whole Ghana. Na yɛn no yɛhyɛ mmara wɔ yɛn district. Na nti sɛ woyɛ wopɛ sɛ wɔbɛyɛ presiding member a, ɛsɛ sɛ one wogye wo ho di sɛ wobɛtumi akada courage agyina ɔmanfoɔ no anim. Na sɛ saa akonnwa no a ɛwɔ soro no so tena no ɛnna fam, ɛsɛ sɛ wotena so a wokwadare mu wɔ mmara a yɛde di dwuma no mfaso aba ne ho. Nti obiara tumi ma ne ho kwan sɛ wowɔ ɔpɛpa sɛ wopɛ sɛ wogyina ase presiding member mmara no ma wo kwan na mmom no kwan a ɛbɛfa so a ɛbɛyɛ ne sɛ de na a yɛbɛto aba no wobɛpeke fɔm wopeke fɔm abɛfɛlɛ sɛ nnipa baako mmienu mmiɛnsa adwuma nti ɛma obi propose no na obi ɛsɛkɛnde sɛ wɔgye tom sɛ ɛyɛ clement akopa yɛpɛ sɛ

Asaromanfoɔ no a yɛato aba ama yɛn ɛne government appointees no yɛn nipa tɔ no sɛ na yɛto aba yi mu baako nti na yɛ sɛ wonyɛ assembly member wontumi anyina position of presiding member sɛ yɛto so aba te sɛ ɔyɛ assembly member anaa government appointee government appointees no nyinaa ne ka sɛ ɔmo nyinaa sɛ assembly members but yɛwɔ constitutional elected assembly members ɛne yɛwɔ government appointees Commissioner Commissioner letter asɛm bɛn bɛsi wɔn a yɛayɛ lɛkyɛw mprɔno mprɔno ano sɛ me ne wo ka sɛ nea meyɛ asɛm bɛn pa wɔ Tubotom Lɛkyɛrɛ Area. Ɛhɔ na medi me nkoe as Assembly Member wɔ hɔ. Enti saa mprɔno mprɔno no nyinaa no yɛn ne yɛfrɛ Constitutional Elected Assembly Members a na yɛwɔ Government Appointees Ahaban na ayi wɔn. Wɔn dwumadie ne sɛ wɔbɛboa ma aban policies ne ne nneɛma bi a wɔde bɛba board no, wɔn nyinaa aka abom ma yɛagye atom. Nti ka wɔn koraa deɛ ka wɔn ne MC yɛ adwuma direct. Ɛna yɛn assembly members no nso deɛ yɛne yɛ manfoɔ a yɛdi wɔn so as assembly member wɔn soma yɛn kɔ house wɔn. Wɔn na

Deɛ nti a dwumadi a yɛdi no nyinaa no dodoɔ ne sɛ ɛyɛ presiding member wo na wobɛ convene wo meetings ɛyɛ ɛfɛ no general assembly meeting ɛɛ saa ne nyinaa ɛyɛ sɛ wo na wo sign na ansa na meeting aba so yɛwɔ meeting ɛyɛ meeting ɛyɛ um, three in every uh, year first quarter second quarter and then the last quarter

ɛyɛ presiding na watra akonnwa no ne w'asan members no ɛsɛ sɛ mokɔ asete mu na mogye tom sɛne yɛtumi de ayɛ adwuma yɛmfa te sɛ aban de yi levy eh, yi levy wɔ sɛ ɛkɔ parliament sɛ parliament angye antom a aban ntumi implement yi levy same thing na yɛyɛ wɔ ɛyɛ yɛ mansin yɛ hɔ nti before ansa na project biara bɛkɔ so wɔ mansin ɛsɛ sɛ ɛfa general assembly meeting ɔbra presiding te no akonnwa na yɛgye tom Na deliberation no nyinaa kɔ so nyinaa wɔ apaw so. Ɛɛ mo wie a presiding member na abɛma o final word. Ɛno no na yɛde gye ɛfrɛ no sɛ project no to si anyi ntum anaa yɛnyi ntum. Proceedings no nyinaa kɔ so wie a ɛda o presiding member na abɛma o final word na ɔde agye atum. Nti ɛyɛ presiding ne dwumadi a wodi kɛseɛ no ɛso yie wɔ ne nsam sane sɛ ansa na dwumadie biara bɛkɔ so no.

Ɛyɛ abatoɔ anaa politics aba abɛsɛe saa adeɛ no. Ɛɛ me a me te ha yi, me nim sɛ ma bɔ dawuro sɛ yɛ bɛyɛ ɔman adwuma. Mmara no wɔ ha a mmara no ma kwan sɛ obi ankɔ a, yɛ wɔ assembly prosecutor ɔbɛ prosecute no na mmara no ɔne ne di a ɔdi. Penalty unit a ɛyɛ sɛ otua. But me nso me hwɛ di a ɔbɛka kyerɛ sɛ na yɛ bɛ du bɛsan agyina nto aba ma na yɛ deɛ no no. ahyɛ hɔ nti ama de mmara no ato nkyɛn na abatoɔ no nti no yɛntumi mfa mmara no nyɛ adwuma sɛdeɛ ɛsɛ sɛ yɛyɛ na saa mmara no deɛ ɛyɛ adwuma paa nti me last adeɛ a sɛ yɛbɛyɛ meeting mɛba hyehyɛ ne da operation in frontage ne ɛbɛyɛ bɛtumi ama yɛn mansi no ate ɛno deɛ ɛnkɔyɛ assembly member ɛyɛ ɔman no nyinaa Nti task force no wɔ mu mo kyew ano nya asane na ɛma no abɔ dawuro yi. Sɛ yɛ nsiesie yɛ ba wo store anim na sɛ yɛ bɛ ho sɛ nwura gu hɔ na yɛ sɛ wo ka ne gu hɔ no a wo store wura no bɛ kye no. Nti mo kye wɔn wɔ sika a wɔn bɛ gye wɔn. Nti ɛno deɛ yɛ de saa deɛ no bɛ yɛ adwuma na mmom sɛ asɛm ba bɛ bɔ dawuro na wama yɛ adwuma deɛ ɔno bɛ hwɛ na aba to hɔ sɛ ebi a obɛ du hɔ ɔka sɛ ɔnto aba ma no.

ɛna ɛwɔ Asante. Committees no yɛ akɛseɛ mmienu. Yɛwɔ Executive Committee, na Executive Committee no ɛyɛ the Municipal Chief Executive ɛna ɛkyɛ saa committee no. Na saa Executive Committee no eh, sub committees a yɛwɔ a ɛredi dwuma wɔ Asante yɛwɔ Development Planning Sub Committee, yɛwɔ Social Service Sub Committee, yɛwɔ Finance and Administration Sub Committee, ɛna ɛwɔ Environmental Sub Committee, ɛna ɛwɔ ɛɛ Works Sub Committee. Na saa committee no nyinaa no ne dwumadi a wɔn di. Ɛtwa ate aseɛ. Saa committee no dwumadi no nyinaa, saa committee no nyinaa hyɛ executive committee no ase. Nti wɔn di wɔn dwumadi no nyinaa meetings na wɔn bɛyɛ no, wɔn nso yɛ meetings ahodoɔ wie, wɔn recommendations no nyinaa no, wɔn de bɛkɔ saa committee no, executive committee. Abɛn MC na ɛkyɛ obiara committee biara recommendation no wɔn bɛ obiara de ne committee ne ne recommendation no ɛbɛto MC anim ɔbɛbubu mu na nea wɔn hwɛ wɔn de bɛba no wɔn yi wie a na wɔn de aba general assembly meeting wɔn de ba na afei final decision atake by the house a presiding member ɛna ɛte adwam ɛna ɛwɔ. Kɔmitii baako a ɛso pa a yɛfrɛ no Public Relation and Complaint Committee, PRCC. Saa relay saa kɔmitii no yɛ presiding member na ɛyɛ chair of that committee. Saa kɔmitii no nhyɛ obi ase. Ɛyɛ presiding member. Saa kɔmitii no yɛ kɔmitii a woyɛ the municipal chief executive na sɛ woyɛ nneɛma ho bi na sɛ wɔ abɔnten koraa na sɛ temamuni biara mpo sɔre sɛbe anaa sɛbe sɛ meresu nnipa bi for example sɛ mpo kae awie wokɔfom no amfom kwammɔne so na ɔbɔ repɔto ɛma PLCC na sɛ yɛhwɛ mu na ɛnya PLCC wɔn ho kwan sɛ wɔn recommend sɛ MCA yi ne ɛnsesa nea ɛtɔ so mmienu obi bia no a ɔyɛ aban adwuma na one way or the other no ɛnti na ɛsɛ public relation na ɔfom public no ɛwɔ kwan bi so na ɔmbɛ repɔto no etumi hwehwɛ ne nsɛm mu. Enti mmara mma temamuni biara kwan sɛ sɛ aban nipani bi anaa wɔn a yɛammɔ nkwa adom kɔgyegye revenue, wɔbɛgyegye revenue anaasɛ ɛɛ eh, obi fa kwan bi so yɛ adeɛ bi a ɛnyɛ na ɔyɛ aban adwuma a, wotumi kyerɛ petition no anaa wotwerɛ de ba fiase sɛ ɛbɛyi ba etumi ahwehwɛ nsɛm mu. Odifo a yɛtumi kyerɛ ɔbɛdan sɛ yɛn transfer na ɛnyi n'akyi. Fiase si no yɛ Committee a emu ohu yie, sɛ woyɛ woyɛ ɔban dwumayɛni na sɛ yɛto nsa frɛ wo kɔ hɔnom a, na either sɛ wobɛsan wo deaf card. Nti ɛyɛ saa committee no yɛ presiding member na ɛkyɛɛ saa committee no. Nti presiding kurom ha anaasɛ assembly members no, wɔn ho wɔn dwumadie no so. Nti asɛm a meka de atwa toɔ sɛ nka yɛbɔ mpaeɛ sɛ aban bi bɛba a nka ɔbɛgye atom sɛ ɔmbɛpane biribi kakra de ama assembly members na sɛ assembly members dwumadie ɛdi yie ɛdi yie na sɛ wopɛ sɛ wode amanyɔsɛm ɛkɔ w'anim paa deɛ a Yɛbɛtu ebi akɔ sɛ nka wobɛhyɛ aseɛ sɛ wobɛyɛ assembly member na woatumi asua local government governance no woasua ne yie na bɛyɛ presiding member nso a wonim amammara no nti ameboa no awurade pagya akɔ anim a ɛnyɛ afei na wɔsan akɔsua wɔsua wie nti assembly member sɛ nnwumadie no kɛseɛ nyinaa na yɛde sua ɛna yɛsua na ɛmu no ɛba resources a 90 percent afei yɛ a wobɛtum nti me nuanom no a wɔagye atom sɛ Ɔpɛ sɛ mmerɛ yi yɛma wo manfoɔ to aba ma no na ɔbɛyɛ assembly members. Ɔpɛ sɛ ma wɔte ase sɛ adwuma no ɛyɛ tomato adwuma. Sika nim yɛntua ka. Ɛma wo bɛyɛ na sɛ wonni adwuma baako mmienu mmiɛnsa bi a ɛpuhyi wo sika a ɛno bɛgu ase. Ɛsiane sɛ dodoɔ no ɛfiri wo a wobɛtɔ mu. Mmara mu no nka ɛnyɛ yɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ. Pacho ɔte aseɛ. Mmerɛ mu no ɛnyɛ yɛn na ɛsɛ nka yɛyɛ, yɛyɛ agent of development. Nti yɛn na nka yɛba a nneɛma nkɔ yie no, yɛde kɔ assembly hɔ ne akɔ presente sɛ me ha me culvert bi abu, me ha gutter bi da ha, ɛyɛ sɛ ɛyɛ. Ba ne sɛ ɛyɛ assembly no ahyɛde asɛde sɛ wɔn bɛyɛ. Nanso assembly no sɛ wɔn ni sika, wɔn na amanfoɔ nim wɔn, wɔn pɛ ne nguase, deɛ sɛ wɔpɛ wɔbɛtum.

Enti sɛ ɛnnɛ wobisaa biribi about ɛɛ presiding member no, yɛ dwumadie kɛseɛ a yɛdi paa ne saa member. Yɛka assembly ne assembly no a, assembly no nsuo nyɛ a, ɛno ne assembly members. Te sɛ MC tumi mfa wɔn pɛ ntake decision without approval from the presiding member.

Ɛyɛ Honourable Clement Atefa ne yɛne no twetwee nkɔmmɔ sɛ si yɛhu nneɛma afa Presiding Member adwuma ho wɔ yɛn mpɔtam mpɔtam mu ho. Ahwɛfoɔ yɛda mo ase sɛ mo nyaa adagyeɛ sɛ mo mbrɛ atie yɛn. Yɛne Honourable Clement Atefa ɔyɛ Presiding Member wɔ Birim Central Municipality na yɛne no twetwee nkɔmmɔ awiei ɛfa Presiding Member dwumadie a mode di ɛfa yɛn mpɔtam mpɔtam mu ho. Na Subscribe me ɛwɔ YouTube Kotokuman TV plus ɛwɔ Facebook ɛne social social media handles ne nyinaa nsa ɛbɛka yɛn so wo subscribe a na wahyɛ na wo so na nkurɔfoɔ no nso atumi ɛnyɛ bi ahwɛ me a mede dwumadi ɛbɛso mo ɛyɛ ɛwɔ sisa yi na makra mo